Councilor turin u pek a ai awh turin Synod in min rawn tir thla a, Vai ram lamah kum sawm leh pathum lamnauah tehpanna te kan awm a, tichuan chumi hnua heti lai policy pah rawn awm turin kan hotuten min han ti ve a, Kan lawm kawp mai a kan thu khawpa hma rawh sa chhung pawh in kan la rawn tel thei lo va keimah ka rawn tel hmasa a e chuvang chuan mi tam zawk hian chuan min la hre lo vin kan ring a family guidance and counselling center hi policy pah hian kan nei ve a Venglai Presbyterian Kohhran biakin peng bul chiah khian kan nei a, chu chu thawh tan ni atanga zir tawp ni thlengin dar sawm atanga dar hi inkar vel tah khian kan thu reng thin a, eng emaw pan duh remchang te tan engtiklai pawhin pan theih kan ni tih kha. Kan sawi hmasa duh bawk a ni. Pathian thu kan ngaithla ang a, tichuan hla kan sa ang a. Kan hla sak tur hi Kristian la bu number zali sawmnga leh parukna. Nitin ka hnenah awm reng ang che Lalpa tih kha eh, Pathian tute kan chhiar a, tawngtaina te kan hman zawh tawh hnuah kan sa ang a. Tichuan hemi kan sak zawhah hian chhungkaw lam panga tangin eh, kan sawm ang a. Chhungkaw lampang aia thusawite kan ngaihthlak zawh lamah hian thlamuanna thuchah Pathian thu tlema zawng kan ngaihthlak a na. Chumi zawhah chuan chhungkaw lampang atanga hlatlan van hmun ropui hmangaih ram khi tih kha Kan sa ang a, chuan kan sak zua Lalpa tawngtai na hmangin lai kan hun serh chu kan zo a niang a. Thlan lama bialte upa Upa Lalrambuat Sayan huna hmang thung dawn a ni. Le Pathian thu. Zawk mai thla ang u. Zopa bung khat chang som ni thu hi zawk mai thla ila zopa bung khat chang som ni. Ti chuan zopa chu a thova a puan a pot thler a. A lu ziat kola leia a tlu a. Pathian a bia a. Ka nu Pumata saruakin ka lo chhuak a, saruak vekin ka kir leh dawn a nih hi. Lalpa na pe a, Lalpan a la leh ta a. Lalpa hming chu fak in awm rawh se, a ti a. Heng zawng zawngah hian Jopa chu a sual lo va, Pathian chu a mawhchhiat dik lo. Lalpa na pe a, Lalpan a la leh ta a. Lalpa hming chu fakin awm rawh se. Pathian in Thu Thianghlim kan ngaihthlak te kan za tan mal hne sawm sak rawh se. Pathian nen ei tawng ta em u. Lalpa kan Pathian duh tak min hmangaih tu. Ei vawiinah hian kan ruang hman lawkna khua tel lo. Kan ngaihtuahna pawh kan ngaihtuah chin phal lo. Chhiatna he chhungkua A lo thleng leh ta. Chhungkhat pa ber lam nghak te ah chuan min lo kal san leh ta a ni. Chuvang chuan Lalpa khawtlang nu leh pa te then rual tha ten hrehawm kan ti a. Pui kan ti a, anmahni thlamuan turin an tawrhna te tawp pui turin, Heti lai hmunah hian Lalpa kan lo pumkhawm a ni. Kan tih theih tlem hle tih kan hria a. Nang lungngaite thlamuantu, tanpui ngaite tanpui thintu Pathian i ni a. Nangmah mamawhtute i ensan ngai lo va. Chu chu hrein Lalpa tun hunah hian nang kan lo au che ni. Khawngawi takin he chhungkua lusun khuahar mang ang hi nang in thlamuan la, nangma thuchak leh nangma thu an hriatna hmanrua leh i lam an lo hawina hmanrua a lo nih let zual theihna turin khawngawi takin he thihna hi an tan leh kan tan mal min sawm sak ang che. Min chhandam duhna lih suahmingin kan ti le. Amen.

Rin ka lo ding chhuak ve ngawt mai a, kei hi scholarship pa in ti ve thin ka ni a, kum sang hnih pathum, July, ni sawm hnih paruk ah khan scholarship ah hian awm tan in sang hnih pasarih, September, ni sawm thum thleng ka awm a, DC office ah. Ka thawk ve thin a, tichuan khatih lai kha chuan sdo Sadar Pu Sangtea tih ve thin kha ka ni a, Lalsangliana ka ni. Le hei vawiina kan thlah mek Lalngakliana, Ngaktea, hi ka patea fapa a ni. Hei ka patea pawh lo kal ve tho va, amaherawh chu nangmah ding la, nangmah in sawi zawk la tha ang a, tukinah ka thlen tirin ka sawi tawh e, a tia min mawhphurhna min han hlam deuh ngawt a. Chuvang chuan chhungkaw aiawhin kan ding chhuak a ni. Nia kan hriat angin kan nau Lalnghak Liana nghaktea hi Kawlasevah hian kum sang hnih pathum vel atang khan a lo awm ve a, Tichuan hei kan nau lal biak dik i nen hian inneiin scholarship pa ni turin helaiah hian nghet takin a awm zui a, aa khawtlangah te kohhranah te aa thahnem lo hle ang tih ka ring a. A mizia hrim hrim a hi a naupan lai atang pawhin mi in kil mi in kil tawi tak mai, mi in thlahrung a ri phawr phawr lem lo. Thian tena an tiang chu a pawm ve zel mai. Thian te thu thu a nung kan tiang chi deuh hi a ni a, tin an unau ah Mipa pathum zingah a naupang ber a ni a, tichuan amah hi unau zinga naupang ber dawttu ni mah se, a naupang ber ang hian a awm rei a, a chhan chu amah leh a chhang chiah inkar hi a thui ang reng deuh hlek a. Keini ho college kan kal hun thleng pawh khan naupang ber tia en kha a ni ve deuh a. Chutiang chuanin chhungkhat laina te pawhina kan duat ve em em. Amah hi tih a nuam a, thu a awih a, a zia zawih a, chuvang chuan nghakte nghakte tia duat taka kan lo enkawl ve thin leh kan lo chhawnchhaih ve thin kha a ni. Chutiang mi mipa khauh lem lo a nih avang chuan, A nitin nun khawngah te pawh hian thiante thu thu a an bula awmte thu ang anga awm mai thin mi a ni.
Chungte avang te pawh chuan a kawl hrawng tawk lo va, chhiatni thatni ah te tin kohhranah te pawh a hmel a lang tam lo vang tih kha ka ring a, chung zawng zawngah chuan a nungchanga a tlinlohna zawng zawngah pawh vawiina lo kalte hian Infiak thiamna kan ngen duh hnuhnawh a, tichuanin mite kan lawm zo lo va tiin kha a nuin nichinah a rawn sawi tawh a, a dik khawp ang. Amarawh chu kan chhiat tawh danah nimin lamah te, Rengtetlang sanglam huanah kalin tiangham tawh sual a tawk a ni a, hriat chiah changin Veng chhung yma khawtlang nu leh pa te, thalai te in vil buai hle tih kan hria a, tiang chuan a ruang lak an nih hnuah pawh nizan lamah te hah takin in lu men a, chutiang chuanin i an chungah in thatna, kan chungah in thatna in lantir nasa em em a, hengah hian mi kan lawm zawh lo tehlul nen kan chunga in thatna zawng zawngah hian Lawm thu sawi mai loh chu keini chhungkawl ang chuan sawi tur dang kan nei lo a ni. Kan chunga inthatna zawng zawngah hian kan lawm tak zet zet a, Pathianin tam takin a ruh che u, kan beisei tlat bawk a ni. Tichuan hei an chhungkaw zir dinhmun kan hriah a, hetiang hian harsa ve takin, khawsak harsa ve takin nupa nunbulte an tan a, chhungkua an han in enkawl ve nawk nawk a. A kar a hla a, lam a hla a, keini phei hi chuan kan rawn tlawh pawh hleithei lo a ni. Tichuan sorkar hnahte kan kual ve zak zak a, heng lama local te pawh kan tan a harsa a, kei tak phei hi chuan ka hmuh lohna pawh hi a rei tawh viau a ni. Chutiang chuanin kan inbuaipui hman lo em em a. I an khawsakna kawngah pawh an khawsak pawh a bet deuh ang, an harsa ve deuh ang tih pawh ka ring a ni. Chutiang chuan hei a nupui fanauteah pawh rohlu leh thil tha engmah hnutchhiah tur a nei lo vang tih kan ring a. Chungah chuan an chhungkaw tan hian thil pawimawh leh tha ber chu kan nau Biakdiki ho hian chhungkua, Nun a nan pal chho dawn a, pa ber awm lovin kawng hrang hranga tlak chhamna leh mamawh chi hrang hrang pawh an nei thin ang. Chung zawng zawngah chuan khawtlangin, khawngaihin an tan a, tawngtaina min nei sak thin a, in tawngtaina min lo hriat sak thin a, chhungkaw pa ber awm lo an nihna laiah Hmun ruak luahkhat turin an tan Pathian min lo sawmpui turin vawiinah hian thinlung takin kan ngen bawk chu a ni. Tichuan hei a chhiat tawh thu kan hriatin khawlian lam atangin ka pate leh kan unaute mi thenkhat mi pariat pakua vel zet an lo chhuk thla a, zankhuain an rawn tla nan rawn tlan tlaivar thak a, Tichuan, Aizawl lam atangin keini ho kan lo kal a, tin kan hnungah Aizawl atanga lo chhuk thah an awm bawk a, tichuan lo la thleng mek tur te pawh an awm niin kan hria a. Chuan Hlumi Bil khawthlir lam atangte, Vairengte lam atangtein chhungkua a hria kal thei ang remchang chu kan lo kal khawm ve ṭak ṭak a, chutiang chuan he thihna hian A, kan chhungkua pawh min var a khai a, a hetiang tur hi a ni, kan ring phal lo va, kan ring bik lo a ni. Amaherawh chu kan chunga thlengte hi kan thu leh keimahni duhdan ang ngawt a ni thei lo va, kan chunga roreltuin a rorel danah kan vui lo va, Kan pawm lo thei lo va, kan beisei lawk leh kan rin lawk dan ang ni lo mah se, vawiina kan chunga thlengah hian vui thei kan ni lo. Amaherawh chu kan innghahna erawh chu Pathian a ni. Engkim tithei Pathian neitu kan nih avangin, Pathianah kan innghat a, heng kan chungain thatna zawng zawng pawh hi keini chuan kan rut seng lo vang tih kan ring. Amaherawh chu Pathianin nasa takin a rul ang che u tih kan duh a, kan tawngtaina pawh a ni. Leh a tawp ber atan chuan vawiina kan chhiat tawh chungchanga mi chi hrang hrang i kan tihbuai. A kan tih mang an te pawhin awmin kan ring chung zawng zawng te chu in laka ngaihdam kan dil a, he kan chhiat tawh avanga lo tuartu te leh kan chhiat tawh avanga harsatna lo tawk te in awm anih pawhin khang zawng zawng khan thinlung taka min ngaihdam kha kan duh a, a tawk ber atan chuan He chhungkaw tan hian khawngaih takin tawngtaina min lo nei sak thin ula in tawngtaina an chhungkua hi min lo hriat sak tlat turin ka han ngen nawn leh mawlh mawlh chu a ni e, ka lawm e.

He khawngaih thlak hle in kan hria upa lam a nu upa ten nupa tang then chu khawki leh lam sak thlak ang an lo ti a chuvang chuan an a hle dawn a ni tih a hriat a tin mi hring lam ngai tuana chuan ala hun lo mang e o tih te pawh rilru ngai tuana chuan a awm a tunah tak hian an fanu upa zawk hi Board exam tur, Pawlsawm exam tur a nei a, tin a naupang zawkin exam a nei mek bawk a, chutiang tinhmunah chuan an ding nuaih a ni a, hlawh theih lovin tihian pa ber eh a lo kal ta bawk si a, chhungkua rorel a buai hle ang tih a rinawm a, eh an khawngaih thlak hle in kan hria a. Pathian thu chak tawi te han sawi kan ti tuma chu nachina kan han chhiar ta zawp a, chanchin atang khan han zir haw ila tih kha kan rilruk a. Zopa hi kan hriat angin pahausa tak mai a nia. Ranrual tam tak a nei a, chhiah hlawh tam tak a nei bawk a ni. Beram ringawt pawh hi Joba hian sang sarih a nei a, Bible-a kan hmuh angin. Tin sanghawng sei sang thum a nei a, tin bawngpa tuak zanga a nei a, savengtum pui pawh zanga a nei a. Chhiah hlawh tam tak a nei bawk tih Bible in min hrilh a ni. Chutiang a nih chuan pa nei nung tak a hun lai khawvelah chuan a ni tih a chiang reng mai a, pa zahawm tak pawh a ni ang tih a rinawm a. Ṭum khat chu chhungkua lungrual tak maiah an awmkhawm laiin, An beisei hauh lovin van duaina chhiatna rap thlak tak mai an chungah a lo thleng ve ta phut mai. A bawngrualten lei an leh lai leh a bula sabeng tungte an tlat laiin Seba ho an lo kal a, Tichuan an rawn bei ta thut mai a, chhiahhlawh zawng zawng an that a, a ranrual te pawh an lak sak a ni tih kan hmu a. Tichuan Zualkaw rawn tlan turin pakhat chiah damin a rawn chhuak thei a, chu chuan report a pe mek a, a pek mek lai chuan tiin Bible-ah kan hmu a, a sawi pawh la sawi zo lo niin a lang a, A pek mek lai chuan zual ko dang an lo kal leh a, chhiatna rapthlak dang an rawn report leh a ni. Van atangin Pathian mei a lo tla thla a, tichuan Beram rual te leh a vengtu chialawh te zawng zawng chu a rawn kang ral ta ni tih report an dawng leh ta ni. Chu pawh chu a la sawi zo lo, a la sawi lai mek in a ti zel a. Zualpo dang an rawn tlan leh a, Kaldai ho pawl thuma in thenin sanghawng sei te chu an rawn ve leh ta thut mai a, chhiarhlawh aian kawltu zawng zawng te nen chhiarhlawh zawng zawng an that vek a. Tichuan sangawng sei te pawh chuan laksak leh ta nen tih kan hmu bawk a. Chu pawh chuan a sawi zo lo, a la sawi lai mek in Bible in a ti zel a, A fa te a up an upa ber inah chawhlui an kil ho lai a, an in ti hlim lai in thaler atang in thlipui na tak mai a lo thawk ta phut mai a. Chu thlipui chuan chung a fa te in ti hlim lai hlim. Intihlim lai hlim taka an awm lai chu an in a rawn chim ta a ni, Thlipui avang chuan. A chhung a awm zawng zawng te chu chu in chim avang chuan an boral fek a. Mi pakhat chiah zual ko turin a rawn tlan chhuak phei a ni tih zual ko pa chuan a rawn sawi leh ta a ni. Heng chhiatna rapthlak zawng Zawng nikhat thil thu ah aa nikhat hmai pawh ni lo. Minute hnih khat thil thu lek ah Jobana a tawrhna, Joba te chhungkaw tawrhna hi a rap thlak hle mai lo. Jobana a han riat chuan a puan a pawt hler a, a lu a ziat kawlh a, lei ah a tlut thlawrh a tichuan Pathian a bia ni tih kan hmu a ni. Tichuan Joba chuan, Ka nu pum ata saruak in ka chhuak a. Saruak vekin ka kir leh dawn a ni. Lalpan a pe a, Lalpan a la leh ta. Lalpa hming chu fakin awm rawh se, a rawn ti. Khati lai thuah khan Job-a khan sual, thil sual a ti lo. A ti lo mai ni lovin Pathian a sawi che lo tih kan hmu a ni. Jopa hi a ngaihsa rawng hle mai. Mihring ngaihtuahna atang chuan a ni thei em em dawn em a ni tih mai tur a ni a. Vawi kha chu rawngbawltu pakhat ka hriatchian ve em em mai hi a awm a. Khawhar inah te, mithi inah te a kal taima em em a. Thlamuanna thuchak te pawh sawi ve fo thin a. Lu sun khuaharte tan hnemtu tha tak pawh a ni thin a ni. Vanduaithlam tam maiin a fapa a boral ve ta hla mai a, a la na em em mai a, a tuar na em em mai a, a tliak hnawk hi a ni ringawt mai a. A then leh rualte amah thlamuan tura rawn kalte pawh a lo chiau au hleih thei lo a. Tichuan tha thihna avang khan a kun tlawk tlawk a ni mai. A thiante chuan an hau ve ta a, hei thlamuanna thuchahte pawh hmun hrang hrangah i sawi thin a. Nimahsela nangma chungah ti hian a lo thleng ve ta a, engatinge hetianga i awm reng mai? An rawn ti ta ni? Tichuan a ni chuan, Aa, tun tuma mi hi chu a na chi a nia, a ti. Thihna hi a tuartu tan chuan a na chi vek mai hi a lo ni a. He chhungkaw tan pawh hian vawiin nia an tawrh mek a hi a na chi a ni. Thihna hian a na lo chi a awm chuang lo, a vai hian a na chi vek a ni. kan riat angin na sina kan han soi ta kan khan nu ber poin an na thok pui thin at lo chan ta kum lama ni se kum upa po nan ni lova thalai chak hun lai tak vang lai tak Hmang chho ve mek te pawh a ni a, bawi sawm pawh bawi sawm awm lovin a chhungte a kalsan ta e. Duhthlang thei se lam chuan a chhungte hian bawi sawm an hnial lovin ka ring. Bawi sawm an duh ngawih ngawhin ka ring mahse chu chu a theih ta si lo a ni. A fate ni se exam laklawh lai takte la exam leh tur te pawh an ni bawk a. an chhung kawtawrna hi a na a ni chuvang chuan tap ngawih ngawih pawh ni se la hun tlawk tlawk pawh ni se la a awm kan hriat thiam pui ka ring tuman kan demin ka ring lo amaherawh chu chu ti lai mek chuan he pathian thu hi kan dar thlalangah kan zir laiah lo hmang ve ila a pawimawh hlein ka hria Reilote chhungin minute hnih khat lekah Jopate chhungkua chungah chuan chhiatna rapthlak tak mai, a aia chhiatna dang pawh awm thei tawh chuang lo tih tur khawp chhiatna rapthlak a lo thleng a. Jopa khan mihring mihrinna intuar sela tuar zawk chian in a rinawm lo a ni. Tichuan, a puana pawt thler a, a lu a ziat kawlh a, Lei ah a tlut thaw rawh Pathian a bia a ni tih kan muan. A fak awm ka ti zawp a hi. Mangat na vawr tawp a tawrh lai a, lungngai na vawr tawp a tawrh lai a, Pathian biak na chang a hriat a, a ropui a ni teh rawh. Kha Pathian biak na chang a hriat vang kha a nih ka ring. A lehpek kan siar chuan a ro pui lutuk. Ka nu pum chhung atangin saruakin ka chhuak a, saruak vekin ka kir leh dawn a ni. Lalpan a pe a, Lalpan a la leh ta a ti thei Sopa hian. Chu mai pawh chu a la ni lo va, kan chhiatthlak zel chuan Lalpa hming chu fakin awm rawh se a ti. Kha chhiatna hmunah khan Pathian a fak thei ni chu. Miten Pathian an sawi chhiatna hmunah, mite Pathian laka an vuina hmunah, Joba hian chuan Pathian a chawi mawi a, Pathian a fak thei a ni tih kan hria a ni. Chuvangin vawiin nge a he chhungkua pawh hian hei hi hre reng se la ka duh? He tihna hian tan Pathian an pawlna nasa leh zual lo ni se la, Pathian hnena nasa leh zual zawka an tlangna hmanrua lo ni se la. Pathian lama malsawmna an dawnna hnar a lo ni theihna turin chuti lam thlir chuan he thihna hi vawineah hian hmang se la tih hi ka duh em em a ni. Le chu chu kan sawi theih tawh ni se, Pathian in a thu kan za tan mal ni zawk zawk ang se. Tunah chuan chhungkaw ai awh, chhungkaw lampang atanga.